Әйтик, бә хәрефе өстендә тора ди безнең фатха, аны сузырга кирәк булса бә дип, аның артына әлиф хәрефен язалар. Б хәрефе фатха белән торса, аны сузырга кирәк булса, менә шулай бә дип язар өчен әлиф хәрефен кулланалар. Б хәрефен кәсре белән язганда, аны би дип сузырга кирәк икән, я хәрефен кулланалар. Һәм б хәрефе тора ди безнең дамма белән. Һәм аны бу дип сузырга кирәк икән, без дигнең инде менә шушы э, урында зур дамманы кулланалар. Бу инде гарәп телендә була торган гомуми кагыйдә. Һәм менә Коръәндә тагын башка бер җирдә дә очрамый торган кечкенә хәрефләр бар. Менә каян килеп чыкканнар соң менә шушы кечкенә хәрефләр. Хәрефләр бит инде алар бервакытта кечкенәсе, зурысы булмый хәрефләрнең. Хәрефләр бөтенесе дә бер төсле булалар һәм алар бөтенесе дә бер-бер кырыйларына тезелешеп язылган булалар. Һәм менә без кешеләр, гарәп булмаган кешеләргә Коръәни Кәримне дөрес иттереп, хатасыз итеп хатасыз укырга уңайлы булсын өчен гарәп галимнәре галимнәр шундый ысул уйлап тапканнар мәсәлән әр-рахмәни дигән сүзне алыйк әр-рахмәни дигән сүз менә шушылай итеп языла әмма ләкин укыганда без мә дип аны сузып укырга тиешбез әр-рахмәни дип менә бу җирдә безгә сузырга кирәк Ә менә язылышканда ана, анда бер ни дидә мәт хәрефе юк. Менә без гә гәрәп булмаган кешеләр бит инде шушы сүзне дөрес итеп укысыннар өчен менә монда безгә кечкенә әлиф язалар. Менә бу урынга кечкенә әлиф куялар. Хәм без шушы кечкенә әлифне күрүгә, менә шушы урында зур әлиф торган кебек, шул урынны сузып укыйбыз. Әр-рахмәни. Әр-рахмәни. Әр-Рахмәни. Менә шушы кечкенә хәрефләр башка бер җирдә дә э, очрамый, тик безнең өчен генә безгә э, русча әйтеп әйткәндә подсказка йөзеннән генә безгә менә шушындый э, кечкенә хәреф хәрефләр белән күрсәтә торган ысулны уйлап тапканнар. Менә хәзер үзебезнең китапларыбызның 59 нчы битен ачыйк. Темабыз Коръәндә очраучы кечкенә хәрефләр. Менә монда язганнар инде җәя эчендә схемасын. Менә бу кечкенә әлиф сүз уртасында да булырга мөмкин һәм кечкенә әлиф сүз азагында да булырга мөмкин дигәнне аңлата. Икенче сүзебез иләһун. Иләһун. Җәя эчендә иләһун дип әлифнең лигатураны кулланып язганнар. Әмма ләкин язылышта гарәп телендә иләһун дигән сүз кечкенә әлиф ярдәмендә язылачак. Коръәндә без менә шушы кечкенә әлиф белән язылган э, язылганын күрәчәкбез. Һәм менә шушы урында кечкенә әлиф торган урында зур әлиф торган кебек сузып, шушы, шушы урынга басып ясап укыячакбыз. Иләһун. Иләһун. Иләһун. Әр-Рахмани. Әр-Рахмани. Әр-Рахмани. Ләкин. Ләкин.

Е, мәт хәрефе булып, ул безнең сүз азагында да килергә мөмкин һәм сүзнең уртасында да килергә мөмкин. Беренче сүзебез бихи. Бихи. Менә монда җәя эчендә күрсәтелгән ничек итеп аны укырга. Б хәрефе безнең кәср белән Һә хәрефе кәсре белән һәм шушы һә хәрефе астындагы кәсрене суза торган бер нәрсәсе булмаган йә хәрефе. Ул безнең мәд хәрефе булып тора. Бихи язылышы безнең менә Коръәндә булачак беренче бихи кебек. Беренче бихи, икенче җәя эчендәге безгә ничек итеп укырга икәнен генә монда ярсып күрсәткәннәр.

Әгәр дә монда кечкенә хәрефләр булмаса, без ничек укыйк? Һәзиһи, һәзиһи дип кенә укыр идек. Без анда ике хәрефне дә сузырга икәнен белмәс идек. Шуңа безгә менә бу урында э, сузырга кирәк дип, шушы кечкенә хәрефләр белән безгә сузырга кушалар. Һәзиһи, һәзиһи,

Вә дип укыйбыз. Аның артыннан ләм хәрефе кәсре белән китә. Ли дип укыйбыз. Вә ли. Аннан килә анда кәсре астына. Аста кәсре тора, ә өстә икеләтергә, икеләнүне күрсәткән шадда билгесе. Һәм безгә менә монда сузылга дип кечкенә е хәрефен күрсәткән. Менә шушы е хәрефне күрү белән без аңлыйбыз инде, монда икеләтелгән е хәрефе бар,

Э, күчәбез даммага. Менә монда беренче җәя эшендә күрәбез э, бу э, кечкенә дамма безнең сүз азагында гына килгән кебек. Әмма ләкин ул алай түгел. Менә соңгы юлдагы дә, у дә дигәнне карасак, без монда күрәбез инде. Вәү хәрефе, кечкенә вәү сүз уртасында да очрарга мөмкин. Ләһу

Менә безнең кечкенә әлифебез языла сүзнең уртасында да һәм сүзнең азагында дидек. Мәт хәрефе әлиф һәм нәк шуның кебек үк кечкенә әлиф. Я хәрефе кәсрәне суза торган мәт хәрефе булып тора һәм шуның кебек үк сузыла сүз Менә шушындый кечкенә генә ие. Без сез инде кечкенә иене менә шушындый билге белән күрсәтәчәкләр. Һәм вәү хәрефе суза безнең дамманы. Һәм кечкенә вәүдә дамма хәрәкәте безне суза. Менә монда тигезлек билгесе, менә менә шушындый кечкенә хәрефләр торганда, нәк шушы зур хәрефләр торгандагы кебек итеп сузып укыганны белдерә. Инде безнең бүгенге дәресебез ахырга якынлашты. Менә нәрсәне без төшенеп калырга тиешбез менә бу дәрестән. Менә шушындый кечкенә хәрефләр, алар башка бер җирдә дә очрамыйлар, тик бер Коръәндә генә очрыйлар. Без инде гарәп булмаган кешеләргә җиңел булсын өчен, Э, язылуда э, булмаса да менә э, шушы урында сузып укырга кирәклекне күрсәтеп күрсәтә торган кечкенә хәрефләрне без инде нәк үзләренең дуслары кебек нәк зур хәрефләр озынлыгында сузып укырга тиешбез әгәр дә инде сез менә шушы материалны төшенеп калсагыз бу теманы яхшы итеп үзләштергән булырсыз Безнең дәрсебез шуның белән тәмам. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламегаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүх.